Portal li għandu jservi ta' arkivju estensiv, b'magna b'saħħitha ta' tiftix, u bħala punt ta' referenza importanti għar-riċerkaturi tal-lum u tal-ġejjieni.
Din is-sena d-Dipartiment tal-Malti tal-Università nieda l-portal malti.mt li huwa eh, qisu bħal mużew virtwali sewwa li fih tista' tidħol u tiskopri ħafna affarijiet dwar il-Malti, dwar l-insim Malti. U nistgħu ngħidu hekk għandu kmamar differenti, swali differenti tidħol f'sala li hija dwar pereżempju terminoloġija, sal oħra li hija dwar il-letteratura, sal oħra dwar it-tradizzjoni orali dak li writna bil-fom minn ta' qabilna, oħra fuq id-dialetti, insomma, ehm, aspetti differenti tar-riċerka li ssir mil-letturi tad-Dipartiment tal-Malti imma wkoll mill-istudenti biex tkun online u indirettament inkunu jew bħala bħala għan sekondarju nkunu wkoll qed inżidu l-preżenza tal-Malti fid-dinja diġitali li hija importanti ħafna. Kull taqsima tal-portal għandha xi aspett interessanti. Forsi waħda mill-iktar interessanti hija fit-taqsima ta' djaletti, li fiha hemm mappa interattiva li fiha tista' tagħfas fuq lokalità u tisma' id-djalett ta' dak il-post partikolari. U li hemm sabiħ huwa li tista' tisma' id-djaletti kif kienu mitkellma fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet, għandna recordings li kienu għamlu Ġużè Aquilina u kollegi tiegħu. Imbagħad tista' tisma' id-djalett kif inhu użat bħalissa, ġifieri qed nagħmlu recordings riċenti biex ikollna kontinwità li nibqgħu nibnu. Hemm ukoll mapep dwar aspett ieħor tad-djaletti, il-kliem, għax il-kliem jinbidel minn raħal għal ieħor, u tista' allura tagħżel kelma bħal petne, sewwa, u tara f'liema rħula tintuża, u mbagħad tagħżel mosht u tara f'liema rħula tintuża. Bil-kuluri, jkun hemm il-kuluri jkanġu u juruk dawk li l-iktar eh, fl-iktar postijiet li tintuża u fejn tintuża inqas il-kelma jew ma tintuża xejn. Imbagħad hemm affarijiet oħrajn, pereżempju fit-taqsima tat-terminoloġija glossarji differenti, jiġifieri nista' nagħżel pereżempju l-qasam tal-mastrudaxxa u jkolli lista tat-termini tal-kliem li jintuża f'dak il-qasam partikolari. Ngħafas fuq it-terminu u jkolli hemmhekk id-dettalji li għandi bżonn, ikun bl-Ingliż, id-definizzjoni, xi kultant anke jkun hemm stampa għax stampa taf tagħtik ħafna informazzjoni u qed indaħħlu bil-mod il-mod anke xi filmati. Aħna mdorrijin nagħmlu riċerka dwar il-lingwa Maltija fil-kotba. Sewwa, il-kotba huma importanti ħafna, imma bil-mod il-mod għandna nimxu wkoll lej l-online, sewwa lej id-dinja diġitali u dak li qed nagħmlu li ikollna post wieħed, ikollna sit wieħed li fih jekk hemm student fis-sekondarja, jekk hemm student li qiegħed l-università, riċerkatur interessat fil-Malti, xi ħadd li jitgħallem il-Malti, studjużi barra minn Malta li jitgħallmu l-Malti jistgħu jidħlu u jsibu l-informazzjoni. X'tajjeb ngħidu li Il-biċċa l-kbira tal-portal huwa bilingwi, jiġifieri hija bil-Malti u bl-Ingliż, li hija importanti ħafna. Naħseb ukoll is-siti tagħna għandhom kemm jista' jkun ikunu biż-żewġ lingwi, mhux dak li qasmu l-Malti biss imma b'mod ġenerali. Dan żgur mhux proġett magħluq, imma proġett li kuljum nibqgħu, prattikament kull ġimgħa nibqgħu nżidu materjal, bħalissa qed naħdmu fuq żewġ taqsimiet ġodda, waħda għandha x'taqsam mal-letteratura tal-Malti u oħra għandha x'taqsam mal-grammatika sewwa mal-forom differenti tal-Malti. U barra minn hekk nibqgħu nżidu, jiġifieri jekk tkellimna fuq id-djaletti nibqgħu nżidu recordings, jekk tkellimna ehm, fuq it-termini nibqgħu nżidu terminoloġija. Barra minn hekk, kull taħdita, kull attività li norganizzaw, niffilmjawha, nirrekordjawha u dik titla' bħala filmat eh, fil-portal. Barra minn hekk, ehm, nieħdu gost aħna naraw li qed niġu kkuntattjati minn ħafna aġenziji, ħafna kumpaniji, ħafna entitajiet li b'xi mod qed jagħmlu qed jagħmlu xi tip ta' riċerka jew għandhom materjal marbut mal-Malti u dan qed naħżnuh f'post wieħed. Għax dik l-idea li jkollna punta referiment wieħed għal riċerka dwar